LCB an zohtu le ngaitu nan dihlak nan kut kan i tlaih hna. Mas na kul zinglei thawng chimnak kan ngei lai. Kan chim dingmi tlangtar cheukhat hna cu Ukraine ram arhringso phurhnak, lungtlinnak a caan cu an chep. SAC motor bakul le paruk hna cu var in Falam lei ah a panh cang. Russia nih Ukraine ram a lakmi Crimea ah Putin a phan. President hlun Donald Trump cu an tlaih lai tiah thawng a lengmi kong le a dang thawng kan theih khawh tawk ka rak chim lai. Thawngchimnak lei kan lut hna lai. SAC motor pukawlei paruk hna cu var in Falam lei ah a panh timi ka rak chim lai. Kalay in a vun i thawhmi SAC ralkap motor thluan hna cu Masnahlei riat ah khan Falam peng var ah a riak hna i Masnahlei khua singlei suimilam pariat hrawng in khan Falam lei ah a panh ṭhan cang hna. Kihlein hi a ngeimi motor pukul le pathum, kuan kham kho motor pahnih le JCB hna song an i tel tiah theih a si. Van khua ah man bom nih a khenmi kihlein hi motor cu an chiah ta pinah Scup motor pakhat song a hmailei a rawk. Khuami pakhat nih a chim ning ahcun sianginn le palik zung hna ah ralkap rawl cu an it hna. Officer minung pahnih cu a dangdang ve in an it hna. Ka chungah buainak tu cu zeihmanh an tuah ta lo. An rat lioah lampi ah sac ralkap minung pakul hrawng a thimi hna cu JCB in an ruak cu um ve hna. sac ralkap motor pakhat zong var a phan kho lo tiah a chim theih a si. Mas nahariat ah khan var an phak hlanah khan CDF Hulngo, CNA, CNDF phuffan hna nih lampi ah veihnih an kah hna tiah theih a si. Russia nih Ukraine ram ah a lakmi Crimea ah Putin a phan. Russia President Putin cu Ukraine ram sinin a lakmi Crimea khua ah nirukni ah khan a va kal. Crimea a lak kum kumkua a tlinnak ni ah a va kal hi a si i sianginn le ngakchia zohkhenhnak hna zongah a va leng hna. Atu a va kal hi vawleicung ramkip ICC nih tlaih ding tiah warrant an chuah hnu a thaizing ah a va kal hi a si. President Putin cu ralkap phung a buarmi a si pinah Ukraine ngakchia hna hramhram in Russia ram ah a ṭhialnak hna ah hin ṭuanvo ngeitu hna ṭuanvo ngeitu a si tiin Ningani ah khan ramkip hna nih tlaih dingah warrant an chuah hi a si. Russia cozah nih a chim dan ahcun atu bantukin a paphanh hi rampi zohchunmi dum ser aa timh caah a si tiah an langhter. Thonghnih hleili lioah khan Crimea cu Russia nih Ukraine sinin a lakmi a si i ramkip phungninglo ram ah an chiahmi ram a si. Ukraine President Zelensky nih cun Crimea telh in a dang ram a kan chuhmi hna cu kan lak ṭhan dih lai tiah a chim theih a si. Phakana ah a sesi kuttang palik hna cu doh an tong i minung pathum an thi. Kachin ramkulh Phakan khua a ummi SAC kuttang palek kei a hngakmi SAC ralhrang pawl hna cu an lawi lei ah mipi ralkap hna nih an rak bawh hna i an kah hna caah palik minung pahnih an thi tiah theih a si. Kei a hngakmi SAC palik hna cu Mas Nal He Riat zinglei sang ah an lawi lei ah Mohkung an phak ah mipi ralkap hna nih an kah hna hi a si. An kah hna tlawmpal ah sac ralkap hna hriam sac ralkap hna nih hriamngan an kah ve. Cutin an dih paoh in an kah ruangah khuami sualnak a ngei lomi minung pasir zong hliam an tuar hna. Palik pawl ka an ton hnu in sac ralkap hna nih hmun kip ah hriamngan hna cu an kah len hna tiah khuami pakhat nih cun a chim. Momu Sian lei ah an kahmi hriamngan kuan nih a khen ruangah aa hliammi hna hi zeizat an si ti cu fiang in theih an si lo nain minung pasarih an sinak kong cu theih a si. Salinjia Asesi ralkap nih an tlaihmi hna minung pakua hna cu chungkhar he pehtlaih kho loin an um. Sikan ramṭhen Salinci khua ah sac ralkap nih rallam an sial i khuami minung pakua hna cu an tlaih hna i chungkhar he pehtlai kho loin an um hna tiah theih a si. Uekwe khua in minung pali le Leppadawng khua in minung panga hna cu an tlaih hna hi a si. Hi an tlaihmi hna hi chungkhar hlei hna zong an tlaih hna hnu in pehtlaihnak zeihmanh an ngeih khawh lonak kong zong theih a si. Mah an tlaihmi minung pakua hna hi ramkhellei sawngah aa telmi an si lo i, sac ralkap an luh lio i an zaamnak ah an tlaih hna hi a si. Pehtlaih khawh zeitin hmanh in an si lo tiah kum sawm riat tluk a upa cangmi nu pakhat nih a chim cu theih a si. Chungkhar hna zong lungrethei ngai in an um hna. Salinci peng ah hin sac ralkap hna nih rallam hmun nga in an ser i khuami, minung thong nga leng hna cu a himnak hmun ah an zaam cio hna tiah theih a si. Ukraine ram an hrinso phurhnak kong luntlinnak a caan an chep. Ukraine ram ah an hrinso hna cu Black Sea in kuat phurh dingah lungtlinnak an rak ngeihmi cu a caan an sochapnak kong UN nih a chim theih si. Asinain zeitik tiang dah a si lai cu fiang in an chim lo. Mah lungtlinnak an rak ngeihmi cu na kum ah khan an rak tuahmi a si i Tukum chungah hin sochap ṭhannak kong theih a si. Lungtlinnak an rak ngeihmi ah cu na zale na kul a si, a caan cu an chep ko nain Russia nih cun na sawm ruk lawng a ngah tiah bialehnak a tuah hna. Hi kong he pehtlai in Russia lei chimphuannak nawl a ngeitu Maria nih cun TASS media a chim ning ahcun na sawm ruk lawng a ngah lai tiah a chim hi a si. Hi kong he pehtlai in UN he hmunkhat ah A tawlreltu Turkey president zong nih a ni a caan cu hloh a si a chim ve. Asinain na zeizat a si tu cu fiang in a chim lo. Ukraine lei nih cun na zale na kul tiah a chim kong cu theih a si fawn. Mah hi lungtlinnak he July na kul le ni hnih ni ah khan minthutnak an rak ngeih hnu in tilawng dinhnak hmun pathum ah Ukraine an hrinsau hna cu tan nuai kul le nuai nga ramkip sin i an kuat cu theih a si. President hlun a simi Donald Trump an tlaih lai tiah thawng a leng. American President hlun a simi Donald Trump cu an tlaih lai tiah Manhattan biaceihsung in bialeng theih a si. Thil sining theih ni ahcun nihnih ni ah tlaih a si lai tiah an langhtermi hmuh a si. Truss nih cun a langhter dan ahcun duhnak langhter u, kan ram kan lak ṭhan lai tiah Thazaang petu hna cu a forhfial hna. Asinain phungbuar ruangah maw zeiruangah dah tlaih a si lainak kong cu fiang in an langhter lo. New York khuachung venghimnak lei rianṭuantu hna nih cun kan tlai lai maw tlai lai lo tinak kongah biaceihnak an ngeihnak kong zong theih a si. Trump cu an tlaih a si ahcun a voikhatnak bik US President an tlaihnak tuanbia a si lai. President hlun pakhat tlaih ding an timhtuah hi a weekhatnak bik ka theih a si tiah Akron University ramkhel Professor David B. Cohen nih cun a chim. Trump cu sual puhnak an tuah ko nain a tlai cu an tlai taktak rih lo. Ṭhilim peng mit-ta-sih lansung pawngah kahdohnak a chuak i SAC ralhrang leiin minung pakua an thi. Magway ramṭhen Ṭhilim peng Mita Sirilan sungah kahdohnak a chuak i sac ralhrang leiin minung pakua an thi tiah YRA hruaitu pakhat nih cun a chim. Mas Nalheria zinglei suimilam pahra hrawngah khan Ṭhilim peng Kangun khua Mita Sirilan sungah YRA phu hna le sac ralhrang karlak ah kahdohnak a chuah hi a si i sac ralhrang leiin minung pakua an thi tiah theih a si. sac centenary a cawngmi a rak kaimi pawl he kahdohnak a chuah hi a si sac ralhrang lei in minung pakua an thi hi bantukin minung pakua an thi cu kan mit hrimhrim in ka hmuh a dang sawng a thimi an um kho men lai kanmah mipi ralkap lei in aa hliammi kan um lo tiah mipi vengtu ralkap lei in hruaitu pakhat nih cun a chim ṭhilim peng chungah hin mas na hlei nga tein khan kahdohnak a chuak i sac ralhrang lei in Masnal Hlei Ngani kahdohnak ah hin a thimi an tam lai tiah theih a si. Masnal Hlei sarih ni sawngah khan kahdohnak a chuak ṭhan i sac ruakruak li cu hmuh a si pinah sac ralhrang pawl nih an thahmi hna mipi ruakruak pahnih zong hmuh a si ve. Russia cu Africa ram Sahara nitlaklei kap hna hriamnam zawrhnak a tuahmi a si. Asinain nitlaklei ram hna dantatnak an tuah ruangah hriamnam hna cu zawrh dingin le kuatnak dingah harsat ngai cang. Mah cu hnu ahcun China ram tu nih a hriamnam pawl cu Africa ram ah tam deuh in a zuar khawh chin cu theih a si. Ukraine ram chung tukdohnak a chuah hlan hrim khan China ram cu Africa ram Saharam hmunhma hna hriamnam zorhnak cu a tam deuh in a rak tuah cang. Thonghnih hlei siri in thonghnih pukul tiang i a zuarmi ahhin a let-thum in a zuar khawh kong cu Atlantic Council nih cun an chim theih a si. Mah cu hnu ahcun China hriamnam zorhnak a tuah rihmi hna cu Nanjidia, Cameroon, Rwanda, Namibia le Tanzania ram hna an si fawn. Islamic a dotu hriamnam tlai Nigeria ahcun voidang kumnak in tukum ah hin Russia lei in a lutmi hriamnam nakin China lei in a hriamnam a lutmi a tam deuh cang. Sahara ah hin thonghnih pahra in thonghnih kul le khat tiangah Russia nih zatuak ah hleili a kuat khawh lioah China nih cun zatuak ah kul le hnih a kuat. America nih cun zatuak ah panga lawng a kuat khawh tiah a kuatkong Atlantic Council nih cun an langhter hmu a si. Thawhnih hleithum ah khan cun China hriamnam kuatning a sang bik dirhmun a phan. China hriamnam hna cu Jap vanlawng, drone le missile pawl hna zong an i tel hna. Atu ahcun China cu Africa ram caah hriamnam zawtnak a ngan bik a tuahtu a si cang tiah theih a si. Hramhram in uknak a latu a si ralhrang pawl nih mipi a phuphu in thahnawnnak a tuah hi voi sawmruk le voili tiang a si cang i mipi zasarih renglo an nunnak a liam timi tlangtar ka rak chim lai. SAC nih hramhram in uknak an lak kai ni thawk in thonghni kul le thum March ni hleithum tiang ahhin SAC ralhrang pawl nih a phuphu in thahnawnnak hi voi sawmruk le vili tiang an tuah cang i hi bantukin an tuah ruang ahhin mipi zasarih le sawmruk le paruk an nunnak a liam cang tiah NUG chimphuannak nawl a ngeitu Wan Ci nih cun a chim. Thonghnih kul le thum July thla nilei khat ah khan Sagaing ramṭhen Kani peng Zinkhua ah tualchungmi minung sawmthum le pali hna cu asatuahrang pawl nih a phuphu in an thahnawn a phuphu in thahnawnnak an tuah hmasa bik a si tiah an juji nih cun a langhter. Hi bantukin asatuahrang pawl nih a phuphu in thahnawnnak an tuah hi ahhin a thimi a tamcam hi phuruk ah a um. Asatuahrang pawl nih an tuahmi a phuphu in thahnawnnak ruangah a thimi ahhin pa zali le sawmriat le pahnih, nu sawmsarih le pariat le an ruak nu maw sila pa tiah fianh khawh a si rih lomi zale paruk an i tel tiah an langhter. Ramdang zong nih minung a phuphu in thahnawnnak a tuahtu ralhrang pawl hna hi ralhrang pawl hna i an thil tuahmi hi ngoltel ding in le hi bantukin thil an tuah ruang hin dantatnak pek ding dantatnak pek ding an tuah a harh. Hi bantukin thil an tuahmi rak ramkip phu an buar a si caah NUG luh a khuai yuanci Thana nih hin dantatnak kan pek hna lai tiah a langhtermi cu hmuh khawh a si. SHUR hrang pawl i an tuahmi thil pawl ahhin tlangcungmi hna caah thinphan awk a tam tiah Myanmar Nangaye saya Athu Kuzalen Nolent Hezor nih cun Kula-Ngila-Khan ah a chim. SHUR hrang pawl nih hi bantukin hramhram in an tuahmi sualnak le namnehnak hna cu Kawlram mipi pawl nih dohkalh in le hriamnam hna tla in kan doh hna lai tiah Nolan Hezor nih cun a chim. U Chomu Ṭhwin zong nih Kula Ngilakana Associaes saram bantuk in thil an tuahmi cu a chim ve i minung a lo ti lomi associuahrang pawl hna cu Myanmar rampi Myanmar ram mipi pawl nih pehzulh in kan doh hna lai tiah theihternak an tuah. Myanmar rampi March ni le sarih ni kahdohnak associuahrang lei za le sawmnga le paruk an thi timi tlangtar ka rak chim lai. Myanmar rampi chung i a chuakmi thonghnih kul le thum mashin le sarih dothlennak kahdohnak ah SAC ralhrang le in za le sawmnga le paruk an thi i mipi vengtu ralkap le minung pakhat nih ram le miphun caah nunnak a pek ve tiah mipi vengtu ralkap pawl i thanhmi cherhchan in Yangkung Khatim media nih cun a langhter. Yangkung ramṭhen Mobi Internet, Hlankai, Hleku-Daya zung le Meyangkung peng hna ah bom puahnak a chuak timi tlangtar rak chim lai. Yangkung, Mobi peng, Internet, Hlankan, He Kuteya zung le Meyang kung peng hna Ma Sin le Hlei Sur inn ah bomb puahnak a chuak tiah Yang kung Rafa phu nih cun an chim. Ma Sin le Hlei Sur ih zanlei suimilam Brooklyn ni theng ah hrawngah Mobi peng engineer tet GE tet Ayasi Hlain Khan Site Hlain Khan hna cu Mobi Tawlhan ye ina su phu nih kucheh bomb in an puah hnawh hna i Mobi Tawlhan ye ina su inn reng ngeitu pakhat nih a chim. Mah bantuk ṭhiamṭhiam in Meyang kung peng Ceihwamphaya pawng ah nuamhnak tuah dingin an timhtuahnak hmun cu lamhla ṭhingmi bom in an puah hnawh hna, tiah Phiophal Defence Force Westland District Yangkung nih a chim. Mah Sindhleisuri zinglei suimilam panga le minute sawmnga hrawngah Ceihwamphaya pawng ah sac ralhrang pawl nih nuamhnak tuah dingin an timhtuahnak hmun cu lamhla ṭhingmi bom in an puah hnawh hna. Hi bantukin an puah hnawhnak hna a ruang hi Yangkung hnulei Yangkung hmun le hmun ah nuamhnak tuah khawh lo dingin kan kahnak hna hi a si tiah mipi ralkap nih cun an langhter. Mipi pawl zong nih sac ralhrang pawl nih tuah an timmi a hleng nuamhnak le anmah he aa pehtlaimi inn pawl le zung pawl hna cu hrial dingin le sac nih tuah an timmi tucian zongah i tel lo dingin theihternak an tuah. Mah lawng si loin March ni hleisarih zinglei suimilam hleikhat hrawng zongah Yangkung Tan Hliku peng Taya zung hmaiah bomb puahnak a chuah i mi pakhat fak tuk loin hliam pu tiah theih a si. Puahkehnak a chuah hnu in a casual hrang le palek pawl hna cu an rak phan i chekhlatnak an tuah tiah theih a si. Tu hrawng cu Hleku ah hin a casual hrang pawl nih humhimnak an rengh. Atu lio ah hin cun mipi pawl hi thinphan thlalau in kan um hna. Hi bantuk in bomb a puah hnu cun Yangkung hi a dai ti lo tiah Hleku tualchung mi pakhat nih cun a chim.

Mah hrim hlei nga zanlei suimilam pali le mithlei nga hrawngah Jain Saici khua, Maci Kalay khua le Kawkama khua karlak ah a rak phami Duhbunghu Ci Cawzei ah hruaimi SHY hrang zinhnih hrawng hna cu Lion Battalion Commando Special Force Special Force phu itar in a dang ṭangṭi phu hna nih an doh hna i SHY hrang lei minung sawmli renglo an thi tiah theih a si. Kahdohnak hi zanlei suimilam pali le mithlei nga hrawng in zanlei suimilam paruk le cheu hrawngah Zanlei suimilam paruk le cheu hrawng tiang a rau i a thimi SSU ralhrang ruak sawmli renglo hna cu rili, tiva le khua chung hna an hlonh ta hna i minung sawmthum hrawng zong hliam put caah an i ṭhen dih i an zam hna tiah theih a si. Hi bantuk in kahdohnak a tuahtu hi Lion Battalion Commando Special Force, KNU, KNLA, PDF, Army Representing Myanmar Society, Doron Ṭephuai, SDDF, So the Raikondram Force phu le a dang ṭangṭi phu pawl hna i bawm in an tuahmi a si tiah theih a si. Atu lio ah hmunhma chiathlimnak kan tuah cuahmah lio a si caah Kawtu le Panmi ram chungah mipi pawl hna kal um i ralrin dingin le Kajim mipi ralkap hna nih humhimnak an rengh kong cu Lion Battalion Commando Special Force nih an langhter. Maw le mian a si ṭawngṭan sitṭanak chau cu dron pathum in bom an thlak hnawh hna. Matra le sakan zong ah kahdohnak a chuak i a sisi ralhrang lei in minung hleihnih an thi. Mun ramkulh Maw le Mian khuachung i ummi a si ṭawngṭan sitṭhanak chau cu dron pathum in vui thum tiang bom an thlak hnawh hna tiah mipi vengtu ralkap i hruaitu pakhat nih Yangkung Khattit Media a chim. Masn hleiruk ni ah khan Mawlemiat na chuahlei i ummi a si ṭawngṭan Satan nahchuah cu drone in vui thum tiang bom an thlakhnawh hi a si. A vui khatnak bom an thlakhnawh hi zan suimilam pakua le minit pasarih hrawngah a si. A vui hnihnak an thlakhnawh hi zan suimilam pakua le minit pakul hrawngah a si. A vui thumnak bom an thlakhnawh hi zan suimilam pakua le minit sawmli hrawngah a si i Hi bantukin bom an thlak hnawh hna ruangah hin a thimi le inn a rawkmi a um lai tiah zumh, asinain fiang taktak tuin cun thawng theih khawh a si rih lo. sac ralhrang pawl hna umnak hmun cu KNDO le Cehmayo phu hna i bawm in an tuahmi kahdohnak a si tiah theih a si. Mah bantuk ṭhiamṭhiam i Madra peng le Sakang peng aa tonnak Hmun ah mipi pawl a thatnawng i mipi pawl tlaihhrem ti bantuk a tuahtu sac ralhrang pawl hna cu PDF ṭangṭi phuhfanh hna nih vuili tiang an doh hna i sac ralhrang lei in minung hleihnih an thi tiah Pinungulun Pahkah Phah i hruaitu pakhat nih cun Yangkung Khatit media ah a chim. Mas na hlei thum ni in na hlei sarih ni tiang Matra peng le Sakang peng aa tonnak khuate pawl ah Mipi pawl thahnawn ti bantuk le mipi pawl tleihhrem ti bantuk a tuahtu sac ralhrang pawl le tualchung PDF karlak ah kahdohnak rili tiang a chuah hi a si. sac ralhrang lei in minung hleihnih an thi tiah theih a si. Matra peng Phua khua le Antaing khua hna ah kahdohnak rili tiang A chuak sac ralhrang lei in minung hleihnih an thi. A thimi sac ralhrang ruak pawl hna cu cawleng in an kalpi hna tiah Pyin-U Luin-Pahkhah phah i hruaitu pakhat nih cun a chim. Hi bantuk in kahdohnak a tuahtu hi Pyin-U Luin-Pahkhah phah le a dang ṭangṭi phufonh PDF phufonh paruk hna i bawm in an tuahmi a si i kahdohnak chungah hin PDF ralkap minung paruk zong fak tuk loin hliam um pu tiah theih a si.

Phungki pakhat le tualchung mi minung pahnih hna zong meikhangh in an thah hna tiah kongkin Ṭawhlainyi ing ah su i rianngeitu pakhat nih cun Hliangkung Khattet media ah a chim. Mas na hlei thum ni in na hlei sarih ni tiang Matra peng le Sakan peng chung i ummi khuate pawl ah a rutmi sac ralhrang pawl nih Suike Pyaing khua i mipi minung pakhat cu an tlaihhrem hnuah an thah. Mah hnuah Phuah khua in mipi pakhat le Muilakhe khua in mipi pakhat, Mayali khua in phungki pakhat hna cu sac ralhrang pawl nih meikhangh in an thah hna tiah theih a si. sac ralhrang pawl nih Matra peng i ummi Phuah khua i fimcawnnak sianginn pakhat, Singpankun khua in mipi inn pakhat, Muimihyu khua in mipi inn inn kul le inn kua, Muilakha khua in mipi in inn kul le in sarih, Muyihin khua in mipi in inn sawmli le nga, Muipating khua in mipi in inn khat le Muikadung khua in mipi in inn li hna cu mei in an khangh hna tiah theih a si. SAC ralhrang pawl nih Suikhe peng khua in nu pakhat cu an tlaihhrem hnu ah an thah. Hi bantukin a thimi nu hi kum hra ngakchia i a nu a si. Mah hnuah Phua khua le Muilakhah khua sawng in mipi minung pahnih le Mazali khua in phungki pakhat hna cu meikhak in an thah hna tiah Kongkin Tawhlaingyi Inga Su i rianngeitu pakhat nih cun a chim. sac ralhrang pawl nih an kalnak rallam hmunpi i ummi khua cheukhat hna cu lut in mei in an khangh pah thluahmah hna nain an khanghmi zattu hi cu fiang in theih a si rih lo tiah tualchungmi pakhat nih cun a chim thai a si. Kan thawng chimnak cu mah vial in ka ngaw rih lai. A dih dongh tiang a kan sauh ya kan ngaitu nan diklak chungah lunglawmhnak tampi kan ngei. Nan diklak chun ṭha mang ṭha u.